Jiena Rachel Vella, omm ta' żewġt itfal, żewġ subien, Nicky u Ben. Ħafna minnkom forsi tafuni mill-programm Tista' Tkun Int, kont nipproduċih u kont nippreżentah. Forsi ftit jafu li l-professjoni tiegħi proprja kienet għalliema tal-edukazzjoni. Iżda forsi ftit inqas nies jafu li l-business beda fil-familja qabel ma twilidt jiena. Grazzi Rachel, fl-aħħar ikkonvinċejtek li tiddedika ftit ħin għall-wirt u eredi. Ma kontx naf li l-professjoni tiegħek kienet għalliema. Iva, kont, kont. L-ewwel nett grazzi tal-istedina. pjaċir tiegħi.
Jiena kont sportiva ħafna. Jiġifieri seven days a week minn filgħodu sa filgħaxija. Tant I mean kont top gymnast għal xi ħames snin, kont nilgħab in-netball man-nazzjonal, kont nilgħab il-basketball, kont nagħmel modern dance. Tantu hekk li mbagħad spiċċajt ngħallem. Bla ħsieb imma spiċċajt ngħallem u hekk bdejt il-karriera tiegħi. Ma kontx ma kontx nimmaġinak għaliex jiena dejjem nafek libs eleganti, dejjem kollox fil f'postu. Tgħidli l-istorja mill-bidu bin-negozju tal-familja tiegħek? Eh, il-ġenituri tiegħi kienu ġew mill-Awstralja fil-71 u kellhom opportunità min-naħa tan-nannu tiegħi, in-nannu tiegħi in-naħa tal-mama. Kellhom, dejjem kien fil-business, kellhom l-ewwel fabbrika tal-madum, l-ewwel fabbrika tal-luminata, kellhom, kellhom quite, quite, kien, kien a very good businessman. Imma mbagħad meta ġew Malta, waħda mill-affarijiet li, li kellu n-nannu tiegħi kien, kellu bar u restaurant, il-Mellieħa, veru prominent. U l-papa tiegħi meta ġew Malta bdew imexxuh huma, il-mama u l-papa tiegħi. U jiena twilidt eventwalment f'dan l-ambjent. Dejjem il-mama u l-papa jaħdmu ħafna. Kien dak iż-żmien it-turiżmu kien ibbażat fuq fis-sajf ħafna u fix-xitwa kwiet, speċjalment il-Mellieħa. Allura dejjem nafni l-isjuf dejjem naħdmu ħafna mbagħad fix-xitwa we take it easy. Fil-fatt, l-idea kienet ikkulturata li aħna naħdmu bħala familja, iżda mbagħad fix-xitwa ngawdu bħala familja. Bħala familja. Ġifieri, vaganzi tas-sajf mill-iskola ma tantx tkun tgawdihom bħalma jgawduhom tfal normali, bħal speċi kont tikkontribwixxi fil-negozju. Jiena għad forsi t-telespettaturi jafuni min tista' tkun int u forsi b'dak il-popolarità li kelli dak iż-żmien. Il-papa tiegħi qisu għex l-istorja qabli għaliex hu kien dejjem fl-entertainment. Il-papa tiegħi kanta u jdoqq u kien wieħed mill-ftit postijiet li kien hawn Malta li kellu live entertainment. Mela daddy kien ikanta u jdoqq u l-bar restaurant tagħna kien chock-o-block imma mbullat kuljum kuljum sas-sagħtejn u tlieta ta' filgħodu. Dejjem dejjem. Allura anka n-nies tal-lukandi, t-turisti, jiena hekk nafni nikber, they were beautiful days. Żgur għax il-mużika u l-kant qed jiġbdu iktar u jibqgħu hemm iktar. Kulħadd jifhem, jixorbu, jiżfnu, jieħdu gost, genuine fun, jiġifieri vera, I mean, kulħadd really, really having a good time. Bħal meta ngħidu ħa noħorġu xi mkien, aħna dik għalina kienet kull lejla. Nibdew per eżempju minn Mejju sa Ottubru, dejjem, dejjem, dejjem kull lejla choco block, kull lejla. Ovvjament meta kont qed nikber, forsi għax kont il-kbira wkoll, kelli naqra dixxiplina mhux ħażin. Speċjalment fejn jidħol ix-xogħol. Jiena ma kellix għażla, jiena kont mgħallma li jiena rrid immidd idejja għax-xogħol u mhux talli naħdem daqs il-ħaddiema kollha li kellna, li jiena għandi nkun ta' eżempju għall-ħaddiema kollha. Jiġifieri dik kienet ingrained, speċjalment il-papà tiegħi ma qatt ma kien ħa jaċċetta li jien ma nġorrx ix-share tiegħi. U qed nitkellem anke minn meta kont żgħira. Allavolja l-iskola u l-edukazzjoni dejjem kienet prijorità, imma meta nagħmel l-affarijiet aħna dejjem, dejjem, dejjem konna mgħallmin A job worth doing is worth doing well. Jekk ħa tagħmel xi ħaġa, jekk xi ħaġa ħa tiħodlok il-ħin, mela might as well tpoġġi qalbek u ruħek għaliha biex inti tagħmilha sewwa. U din Noeline ma kinitx biss għax-xogħol. Per eżem, jien niftakar l-ewwel għadtilkom kont għalliema tal-PE kont inħobb ħafna l-isport u ġimnastiks dejjem handstands niġri minn naħa tal-korridur soħra. Ma nimmaġinakx imma nemnek. Imma ma tiegħi kienet tgħidli Madonna binti iktar naraw saqajk milli naraw wiċċek meta kont xi 11. Imma hu to instill that thing li jiena rrid nagħmilha sew l-oġġett, pereżempju kien itellaq li handstand. Issa hu jekk kien kelli 11 u kellu xi 40, forsi 40, xi ħaġa over the 40. Imma kien itellaq li biex jgħallimni li jiena jekk ħanidħol għal xi ħaġa kif nagħmel il-handstands, Jien irrid inkun soda u b'saħħti li kapaċi nagħmilha. U matul naħseb il-karriera tiegħi, when I look back illum il-ġurnata, in a way, ma kien hemm qatt a place for second best. Mhux għax nimpikax bilfors irrid it-titlu, għax l-oġġett irrid nagħmlu sew, ma nafx nagħmel mod ieħor. Ħafna mill-affarijiet li ġrawli mbagħad wara li kont ngħallem, kont dejjem approached biex nagħmel l-affarijiet. Rachel, ħa waqfek ftit hawnhekk. Dan li għadek qiegħda ssemmi, dan għadkom għaddejjin bin-negozju tal-bar u r-restorant? Illum il-ġurnata le, għax imbagħad wara ċertu ammont ta' żmien fin-94 iddeċidejna that we move on għax imbagħad kellna We were approached fuq section tal-business li għadu high ħafna llum li huwa l-investimenti u qisu kien wasal iż-żmien li nimxu biex nagħmlu xi ħaġa oħra. Propjament il-papa tiegħi xorta għad għandu xi catering u xi bars imma mhux li qegħdin aħna 100 percent fih illum il-ġurnata u nikroh lil ħaddieħor. Imma naħseb dik l-ikbar ħaġa li baqgħet timpressjonani growing up, Kemm vera dejjem kellna insistenza li aħna rridu naħdmu u naħdmu iktar minn ħaddieħor. Pereżempju, xi ħaġa żgħira li niftakar, forsi ħafna nies jarawha kbira din, imma kienet parti minnha. Ta' tertin, niftakar kont ninżel jekk il-ħaddiema kienu jinżlu fid-disgħa ta' filgħodu, kont ninżel qabilhom, inkun hemm, U pereżempju jekk anke l-ħaddiema kellhom jagħmlu jarmaw dak li ngħidu aħna jarmaw ir-restaurant, pereżempju intelgħu s-siġġijiet naħslu nikinsu l-art naħslu l-art nerġgħu nniżlu s-siġġijiet u narmaw għall-ikel, dak kont nagħmlu kollu jiena u kont irrid nagħmlu kollu jiena. Apparti li li kieku anke ma kontx nagħmlu kien hemm xi ħaddiema li kienu jgħiduli għax ngħid il-papà tiegħek li m'intx qed tagħmel xogħlok u ma kontx. Kont għadek żgħira. Ma kontx nazzarda imma Dik, dik il-ħaġa ġo fija li nmidd idejja mingħajr ħadd ma jrid jgħidli, kienet dejjem hemm. Naħseb, naħseb min imexxi huwa tajjeb li jkun jaf jagħmel kull xogħol fin-negozju, fin-negozju tiegħu għax ikun jista' iktar ukoll jifhem lil min qiegħed iħaddem miegħu. Ngħidlek naħseb xi ħaġa waħda importanti. Pereżempju, taf li jiena ġieli nisma' ċertu ħaddiema jgħidu, Hill kemm għajjejt jew uff x'ġurnata għadna ħa nibdew. Pereżempju, taf li jiena dik qatt qatt ma naf li ħassejtha. Mhux ma jkollix ġieli ħafna stress u ma nkunx down, ta. Imma, pereżempju, waħda mill-affarijiet li nara li whenever I'm doing something, whatever it is, nista' naħsel l-art mela jew nista' qiegħda nagħmel l-aqwa TV commercial jew whatever, nieħu gost. Nieħu gost nagħmel l-oġġett. Per eżempju, llum il-bira flaxja ben kellu xi art homework. Qatt nagħmlu miegħu. I love it li nagħmel naqra arts, per eżempju. Naħseb one of the secrets hija that you have to love what you do. Fil-ħajja, to be successful, you have to love what you do. Mbagħad success will follow. Fil-fatt, l-ewwel għadtlek li mbagħad fin-94 imxejna to this new venture doing investments. Iskom biddiltu totalment in-natura tan-negozju. Totalment. Ovvjament ħija kien sadattant laħaq gradwa kien one of the youngest financial controllers li qatt eh, financial advisors skużani li qatt laħqu Malta, so there was the knowledge and the background imbagħad aħna anke għamilna xi courses li kellna bżonn neċessarji. But again, pereżempju f'dak is-settur konna konna x-xogħol li konna qed niġġeneraw kien kien qed jaħrat naqra lil kulħadd. Again, ma konniex ngħidu għax illum is-Sibt jew illum il-Ħadd. Jiena ġieli rajt personalment, naħseb dawk in-nies kollha li rawni xi xi għoxrin sena ilu jiftakru, ġieli rajt tlettax-il familja f'ġurnata u fil-Ilmġarr, imbagħad dħal Qormi, imbagħad dħal Żebbuġ, imbagħad iż-Żejtun. Ma kontx noqgħod ngħid, Iill ħa noqgħod naqsam Malta jien, ġieli xi lin-nies ngħidilhom għax jien mill-Mellieħa jgħiduli, Ħiel kemm mort toqgħod 'il bogħod. Jien for mil immur minn post għal ieħor naqsam Malta darbtejn tliet darbiet ġieli. Jiġifieri inti kont meta involvejt ruħek fin-negozju kont iktar fuq fuq public relations u x'hekk, relazzjoni pubbliċi u, u fuq bejgħ ta' investimenti.
Investimenti. Investu l-flus ta' nies. It was very nice ta' għax kont immur niltaqa' ma' ħafna ħafna. Responsabbli.
Fil-komunità ta' darhom ħafna nies kienu jilqgħuna, jiġifieri diġà kien hemm dik ir-relazzjoni man-nies. U mbagħad fin-ninety seven kont irċevejt telefonata dak tal-airline il-general manager, station manager, u kien qalli li like jixtieq meeting miegħi. Ma ma kellix idea għal xejn għax dan kien travel, aħna konna fl-investimenti. U kien qalli he heard a lot about the success that we're doing in investments and if we would ever consider doing travel too. Issa, aħna t-travel li kont naf jiena għax meta l-papa kellu l-bar restaurant ukoll kellna kellna incoming tourism għax id-daddy kellhom il-parents tiegħi kellhom apartments li kienu jikru għan-nies quite a few allura Konna dejjem inġibu n-nies Malta, imma dan l-idea tiegħu kienet li aħna niftħu agency. Il-kontra li toħorġu nassumi. U mort lura kellimt il-bord tad-diretturi tagħna u ħadtilhom isma' għattilhom għandna din proposta x'taħsbu dwarha. U jisna idda dalli tajjeb issa mela ħammarru fit-travel. U we decided to, to do it u bdejna fin-97 u bdejna nagħmlu travel bħala familja.
Jiġifieri sa dan diġà kontu organizzajtu qisha qiskom governanza korporattiva bil-bord tad-diretturi li ma kinux kollha familja, jiġifieri, jew? Dak iż-żmien, dak iż-żmien kienet kienet iktar based fuq il-familja, ovvjament għandna l-awdituri, l-avukati u l-financial controllers u hekk li jikkontribwixxu, imma dak iż-żmien was konna qishu għadha tespandi l-idea ta' kumpanija u l-brand. Imbagħad bdejna t-travel, mill-ewwel it-travel took off, I mean bdejt immur fuq it-television biex nippromotja t-travel u l-investimenti, hija jagħmel l-investimenti u jien nagħmel it-travel, u fit-2000 wara sentejn is-Sibt wara l-ofsinhar nagħmel is-Sibt wara l-ofsinhar programmi, ċempluli l-PBS li riedu meeting, il-bord tad-diretturi, u għidt il-familja tiegħi, qaluli eh forsi biex tixtri xi deal tal-advertising jekk, u mort u meta mort qaluli, Rachel x'taħseb? Il-Bord iddeċieda li l-programm ta' Sitt Wara Nofsinhar mhux ħa jibqa' ħa jkun kif kien qabel, imma jixtiequ li jtuk airtime biex tibda tagħmel il-programm tiegħek. U jien żgur ma kellix idea, qaluli għax is-Sibt Wara Nofsinhar kien hemm dik in-niċċa u n-nies kienu qed jiffolowjawha u qed nissuġġerixxu li ntuk il-Ħadd filgħodu. Mort lura nkellem il-familja tiegħi u għedtilhom għedlhom laqas temmnu x'riedu il-PBS like riedu li jtuni air time biex nibdew nagħmlu programm il-Ħadd filgħodu. Ovvjament l-ewwel reaction kienet hi l-aħwina l-ewwel għamilna hekk imbagħad għamilna għandna travel ukoll u issa dan ukoll issa t-television. U qisu mhumiex fl-istess linja biex tgħid hekk, television għalkemm ovvjament mit-television tista' tippromovi il-negozji l-oħra, imma kien xi ħaġa totalment differenti bħala negozju. U mbagħad għamilna id-dadi mill-ewwel dak il-ħin qal mela jekk ħa nagħmluh issa jekk ħa niddeċiedu nagħmluh, il-mamma tiegħi l-Awstralja kienet tara dal-programm li Malta qatt ma kien hawn bħalu kien jismu It Could Be You u litteralment it was reuniting people who hadn't seen each other for a long time jew qatt ma raw 'il xulxin. U bdiet Noeleen kelli min Anke high up li kien jgħidli il-Ħadd filgħodu, il-ħin mejjet, bl-affarijiet li qed tgħid li ħa tagħmel inti, karozza li qatt ma kien hemm għax kellna xi karozza 11,000 Maltin dak iż-żmien li ħarrebħuha fil-Milied. Li tista' tintrebaħ. Int sal-Milied u ħa tfalli. Imma jien kont nemmen that we could make it work because if you put passion and you put hard work into something inna naturali hija li ħa taħdem. So much so li meta bdejna kien zero viewers, jiġifieri fejn inti tara l-ġimgħa kollha minn hemm 50,000 minn hemm 70,000 fl-għaxija 100,000 per eżempju li news Għal ħadd filgħodu zero, so we literally started from scratch. U mbagħad l-ewwel l-ewwel naħseb ħadd telespettaturi jafu tista' tkun int spiċċa l-iktar programm segwit u il-professur li għamel is-survey, l-ewwel survey qal dan fenomena tat-television viewership tad-dinja kollha għax is-soltu l-Ħadd filgħodu huwa dead time. Eżatt, ma kienx prime time is-soltu il-Ħadd filgħodu ma jkunx prime time, però niftakar għaliex jien kont involuta fit-televiżjoni dak iż-żmien u niftakar li l-Ħadd filgħodu kien prime time. Kulħadd jistana, però inti mbagħad bħala negozju qbajtu eh, tkabbru. Fiftit eh, kliem X'ġara wara tista' tkun int għax tista' tkun int kien ħadilkom 24 siegħa fil-ġurnata sebat ijiem fil-ġimgħa. Ekku, għamilna seba' snin b'tista' tkun int, l-aħħar l-aħħar survey li ħareġ kien ħareġ li tista' tkun int kien l-iktar programm segwit. Imma mbagħad ħadna deċiżjoni li kien wasal iż-żmien li jieqaf. wara li ġraw xi affarijiet, and we took the decision and we really took it in. U għedna xejn x'għedna wara seba' snin naħdmu fuq tista' tkun int li kien sar u kollox, it's about time we reflect u nieħdu ħsieb il-kumpaniji tagħna. So we focused again on the investments, on the insurance, on the travel, speċjalment it-travel u mbagħad kien kiber bħala konna kbirna bħala l-ikbar tour operator ukoll li hawn Malta, handling xi 30,000 clients. Rachel vera qed nieħu gost nisimgħek titkellem imma l-ħin ħarab. Għidli ftit, naf fiċ-ċert li l-Covid affettwatkom ħafna fil-ġeneru tagħkom. Kif affettwatkom u kif tara s-suċċess li dejjem kellkom fin-negozji tagħkom għalliema u attribut u anke x'ħa jiġri meta jikbru t-tfal tagħkom? Għandkom pjan ta' suċċessjoni?
Mela, ovvjament Covid għalina kienet xi ħaġa ġdida Qatt ma stennejna jsur xi ħadd ġiewtak mhux gambetta żgħira, speċjalment għax din kienet problema li mhux għax aħna konna reckless imma għax is-sitwazzjoni ġiet hekk. Il-fatt li għalaq l-airport, li l-Gvern kellu jagħlaq l-airport lilna poġġietna f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Ovvjament bil-mod il-mod u bl-għaqal nittama li dan perjodu jgħaddi. Mhux l-għaqal min-naħa tagħna li kif nħandiljaw il-problema li ġiet fuqna. Imma mbagħad anke hopefully Covid tgħaddi u nerġgħu niġu lura n-normal. Xi ħaġa li forsi m'għadniex, ir-retail illum kiber ħafna tagħna wkoll għaliex minn tista' tkun int l-hawn iffukajna wkoll ħafna fuq ir-retail. Malta għandna 22 outlets u l-Libja wkoll għandna ħames outlets u dsatax-il shop-in-shop. Jiġifieri hemm dak l-aspett ukoll. Jekk issaqsini x'inhi s-sigriet, is-sigriet li nibqgħu naħdmu u nħobbu dak li nagħmlu, għalkemm ikollok ħafna, ħafna qtugħ ta' nifs. Forsi ċertu nies jaħsbu li min hu fil-business għandu ħajja faċli u ħajja li jmur il-baħar kuljum, anzi totalment bil-maqlub, working non-stop all the time. U nittama. Lit-tfal tiegħi qed nipprova ħilti imma mhix faċli jkollhom l-istess imħabba u determinazzjoni li kellna aħna bħala tfal, li kellna jiena u ħija bħala tfal kif trabbejna f'dan il-business. Mhux għax nixtieqhom ikunu fil-business, għax għandi l-kbir pereżempju ilu minn tu naħseb xi two and a half, illum għandu twelve, dejjem jgħid scientist, scientist, scientist and I have no problem at all anke kieku ħadd minnhom ma jinteressah. li nixtieq li ngħallimhom, li niddriljalhom li jekk ħa jagħmlu xi ħaġa ħa jagħmluha sew. A job worth doing is worth doing well. That they are hard working u jibqgħu saqajhom mal-art. Qed terġa' tagħtihom dak li poġġa fik il-Papa tiegħek ukoll. Yes, nittama f'Alla. Nixtieq hija xi ħaġa li għadhom żgħar wisq allura għalija għadha naqra kbira u challenging, imma nittama li meta jikbru xi ħaġa mill-qrid tiegħi jasal għandhom ukoll. Grazzi Rachel, nassumi li intom il-telespettaturi ħadtu gost daqs kemm ħadt gost jien nisimgħek tgħid l-istorja tagħkom. Aħna ħa mmorru għal ftit mumenti ta' pubbliċità però ibqgħu magħna għax għandna iktar informazzjoni għalikom.